Tunah chuan Maipawh sweet kan siam dawn a, hei Maipawh kan han vel ati hian a chan dan te chu mahni duh dan dan khan a chan thei ngei ngei chu hei tiang zawng hian ka chan dawn a, tlema sei deuh hlekin maw. Hei tunah hian kan chan zo tawh a ti hian hei ka pan teh teh in a sei zawng in pan teh teh in ka chan a ni maw. Thenkhat hi chuan in fork te hian an mah hi an chhun pawp thin a mahse ka ka chhun pawp ve lem lova a chhan chu a silfai te kha a har. Ahh ka tia chuvang chuanin ehh ka chhun pawp ve lem lova tian zan khuaiin chi nei tuiin kan chiah dawn a ehh enge ehh chi nei hi a ti khawngtu kha a nih avangin ehh zan khua khan tikha tia kan chiah khanin a hei ka zai pan bawk a a khawng tha em em tho a ni chuan a hei chi nei hi heti ang ang a pack te hi pahnih ka hmang dawn a a chhan chu ka siam tur hi a tam a hei pum hnih ngawt a nia. Chuvang chuan tiang packet te hi pahnih ka hmang dawn a ni. Hei chi neitui kan siam atiang chi neitui ah hian an cheh ang a. Hetiang zang khuai in kan cheh ang a. Zing ah fai taka sil in kan siam tan dawn a ni. Hei kan mai pawl chiah kha ti hian zan khuai in kan cheh a. Uluk deuh in kan sil ang a. Vawi li vawi nga vel chi neih amah a chi neih awm zawng zawng kha kan sil fai phawt dawn a ni. Chuan chumi zawhah chuan kan chhum leh ang. Tunah hianin kan sil zo tawh a tian belah kan transfer anga kan chhum ang. tunah hian tiang kan han chhuang kai a engtinah kan rawn lang leh ang hei ti hian a lo so bawr bawr tawh a eh tunah hian kan duh tawk tawng a a hmin hi a hriat ve lutuk a amah hi a mai pawl leh hi hei a dang a dang lep a a da lep ang hian a awm a chutiang hun vel thleng chuan kan chhuang dawn a ni tihian hei hi-- Aa tui te hi kan paih anga chini tuiin kan kang leh dawn a ni maw? Ka siam tur hi a tam tham deuh hlek avangin hei thir bel lianah hian ti hluah mai dawn a ni. Tichuan chini tui kan siam hmasa anga chini hi keimahni ina kan duh thlum dan ang khan an ti mai dawn a ni. Chini tui kan siam anga. Tihian chu nituiah hian ehh kan chhum a nghah khat tawk in tihian kan chawk ve deuh reng ang a a chhan chu ih mai pawl chhungah te hian chu ni tui a luh that theihna tur khan tian uluk deuh in kan chawk dawn a ni. a tuiawm zawng zawng kha a lo kang vek tawh a tihian hei hi kan duh tawk tawh ang a hei hi ehh ni ah kan pho leh dawn a ni hei tihian thlangrah ah paper kan phah a tichuan kan han ti dar deuh ang atiang kan pho dawn a ni tian ni hnih ni thum vel a mah hi a ro tlem in a lo in rep deuh ang chi deuh khan a lo vuai ang a lo sawng ve ang a. a rauh hun kha chu a hriat ve lutuk a hetia ni a pho leh kher hi a that ve na pakhat ah chuan in a dah rei theih bak ah amah a chhung a tui awm te kha ti khan alo eng nge eh hul ve a a ti tui bik em em a ni. Awle hei ti hian ni thum kan pho tawh a hei amah pawh hi a lo sawng deuh tawh a amah a tui awm zawng zawng kha a lo kan pho aah ro vek tawh a ni maw ah tichuanin hei hi umm container velah kan dah tha ang a fridge ah pawh khan dah kher a ngai lo a tih chuan rei deuh pawh kha dah that theih a ni awle khati zawk ang kha maipawlh sweet siam dan chu a ni e.